Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Daawwattoota Hordaftoota TV Oromia Islamic Television Hundii keessanuu Rabbiin Subhaanahu Wa Ta'alaa Dilii teessan Xiqqoo fi Guddoo Rabbi isinii Araaramu jechaadha Baga Rabbiin Subhaanahu Wa Ta'alaa Fayyaa fi Iimaana irratti Haala Rabbiin Jaalatu irratti Rabbiin Subhaanahu Wa Ta'alaa Waggaa haareya amata haareya kan islaamaa kan gartee arraan tana kunnoo baatiin jalqaba duraa ta islaamaa arraan tana jalqabamtee takkaa jannee bara amata gartee kum takkaa fi dhibba afurii fi afurtamii takka arraan tana jalqabuu keenyaaf Baga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa kanaan isinin gahe fayyaa fi iimaanaan baga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isin badhaase jechaadha. Akkasumatti Rabbiin warra bara haaree kana keessatti bara gartee akkasumatti inninis haareya waan ta'eef nutis keessatti haareyomnee dalagaa teenya haareyomsinee qalbii teenya haareyomsinee Rabbiidhaaf isii dhiinee qulqulleeysinee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bifa haaraya bareedaa kana Rabbiin haala Rabbiin jaalatu irratti akka gartee nuuf haarayomsu Rabbii kadhachaadha. Warra bara dabre du'e halkan edaata irraa jalqabee ganama kana irraa jalqabee amata kana dabre kana keessatti du'e hundaahu xiqqaa guddaa keenyaaf Rabbi haa araaramuuf. Ramadaana kana booda nama hedduutu nu harkaa du'e, kan beeynuu fi kan beeyne jidduu Isaana wan du'e hundaafu rabbi rahmata ha godhu rabbi ha araaramuf jachaadha ikhwaani fillaah akkuma beeytaniti an amatni haareyni islaama bara kudha takka bara kum takkaa fi dhibba afuri afurtamii takka arraan tana jalqabe guyyaa saftii kana jechuudha duuba ummata keenya mee if duuba deebine if haa xiinxallu if haa xiqqo dhaggeefannu Xiqqo if haa laallu. Xiqqo ha if gamaggamnu. Ha if qorannu. Amata dabrerraa amata kana maaliin foyyeesuu qaba? Maaliin jijjiiruu qaba? Amal akkamiin dhiisuu qaba? Amala akkamiin horachuu qaba? Haala kamiin Rabbii kiyyatti dhihaachuu qaba? Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa rahmata naa godhee dilii tiyya ta amata dabartee osoon dilii qabu amata kanalee na jiraachise san dilii tiyya san akkasumattiin itti fufa moo irraahin gabaabbadhee gama Rabbitti deebi'a waan je'u yoo dilii keessa jiraatte hoo aayata Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa Rabbiin garaa hin muratinaa, rahmata kiyyarraa garaa hin muratinaa aayata ja'u san, san daliilfachuudhaan arraan tana achi jala gaaddiseeyfannee tawbaa waan isiin taateefi akkasumatti yaa nama dilii keessa jirtu rahmata Rabbiitirraa garaa hin muratin dilii tee san achumatti dhaabi Rabbiin siif ararama gama Rabbii deebi dhaamsa ja'u qabannee dhufnee jirra. Lubbuu tiyyaafi isiniifillee kana keessatti warra gorfamee gama Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ittiin deeb'u rabbi nu haa godhu isiniin jechaadha gama sagantaa keenyattiin isinif cahuu barbaada duba obboleeyyan kiyya duba rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkuma waliin beeynutti suuratu suuraa az-zumar keessatti akkasumatti suuratu tahriim keessatti akkasumatti suuratu nuur keessatti Suuraa hedduu keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee gama Rabbii deebi'uu Rabbiin nu ibsanii turan. Mee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha arraan tana? Dura mee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmanni isaa bal'aa akka tahe isiniin waan Rasuulli sallallahu alayhi wasallam je'e isin yaadachiisuu barbaada. Haasawni kun xiqqaa guddaa keenyallee waan nu laalchisu waan tokkoon keenya irraa duroomuu hin dandeenye duba Rasuulii sallallaahu aleeyhi wasallam maal nuun ja'anii anaa fi ati dhiisiiti jechu maal je'e wallaahi je'e Rasuulii sallallaahu aleeyhi wasallam innii la astaghfirullaaha wa atuubu ileeyhi fil yawmi akthara min sab'iina marra. Hadiisa kana Bukhaariitu odeeyse. Ergamaan Rabbii yoo guyyatti hogguu torbaatamii fi ol Rabbii isaa araarama gaafate. Ergamaan Rabbii ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ajaja Rabbiitiin Rabbiin isa sossoosu, waan Rabbi dubbadhu je'een dubbatu, waan Rabbi barsiisi je'een barsiisu, Yoo guyyatti hugguu torbaatamii fi ol Rabbii isaa araarama gaafate. Ni yaadattan, Ayyuu Aa'ishaan gaaf takka, radiyallaahu anhaa, maal jetteen? Yaa Rasuula Rabbii, salawaatullaahi Rabbi wa salaamuhu alayhi, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dilii tee tan dhuftuus tan dabartees siif araaramee jira. Wanni halkan hunda haga gartee hirphite, hirphitite si dhodhootu, dhiigni miilatti si deebi'ee hirphi si dhodhohu, halkanuu boochee dhaabbattee Rabbii kee araarama gaafatta jetteen. Haala Rabbiin dhiifama sii godhee jiru, dilii dabartees tan dhuftullee jechu. Maaliif akkanatti if ta'abda, maaliif if rakkita, maaliif haga hirphiti tee dhiini hirphatti deebi'ee hirphi kee dhodhohu tokka hagas takka maaliif rakkattee halkan guutuu dhaabbattee salaatta yaa Rabbi, Rasuula Rabbii jettee Aleyhi salaatu wasalaam gaafatte jechu. Lubbuu tee tanaaf rahmata godhi jetteen. Rasuulli maal jeen? Afalaa akuunu abdan shakuuraa? Sa aniin kun hin tahuu je'een? Gabricha Rabbii isaatiif galata galchu hin tahu? Rabbii kiyya ka rahmata naa godhee, rahmata bal'aa isaatiin dhiifama naa godhee irra naa dabre san, Rabbiin kiyya haqan godhatuu? Ani isaaf galata galchu sanii ol haqa godhata. Rabbii kiyyaafin galata galchaa je'een. Namni tokko gartee addunyumarrattuu yoo tola sitti oole, nama san hoggayyuu tola sanii yaadatteeti tolina saniin galata galchitaaf. Duuba Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa isa gartee rahmata isaatiin, ha, Rabbiin dhiifama naa godhe saniif galata haqa godhataa halkanii guyyaan Rabbii kiyya Rabbii galatoonfadhaa je'an jechuudha. Ummatal islaam! Tawbaan tuni Anaa fi ati irraa qulqulla'uu hin dandeenyu. Walii gallaa mii? Innaa Rasulii sallallahu alayhi wa sallam araaram Rabbii gaafachuun jabduu keessa namni yoo salaata salaate hogguu salaata salaate Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu Assalaamu alaykum wa rahmatullah jettee salaata fixatta. Rasuulli maal nu barsiisan Aleeyhi salaatu wassalaam? Yeroonii fi salaata booda hogguu salaata irraa raawwatan, salaata salaatanii fixatan, Astaghfirullaah, Astaghfirullaah, Astaghfirullaah, Allaahumma anta as-salaam wa minka as-salaam, tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam. Akkuma salaata salaattee fixatteen Ergamaan Rabbii istighfaara godhuudha nu barsiisan duuba. Yaa rabbi naaf ararami Yaa rabbi naaf ararami hogu sadii Yaa rabbi naaf ararami jettaa jechuu hay mee namni tokko salaata salaatee qur'aana qare'ee rabbi isaatiif sujuuda godhee rabbi isaa faarsee rabbi isaa guddisee wanni deebi'e ammallee rabbi yaa rabbi naaf ararami ja'uuf maali duba dhiiroo nutiituu hattaa salaatuma san keessattuu hir'ina argamsiisuu malla Waan Rabbiidhaan hin malle achi keessatti qalbii teenya gartee ta silaa Rabbiidhaaf subhaanahu wa ta'aalaa qulqulleessinee Rabbiidhaaf kannuu malle san gama biraa yaadaan yoo kunnellee yaa Rabbi nuuf araarami jechuu. Hattaa bar salaata Rabbii salaattee Rabbii yaa Rabbi dhiifama naa godhi salaatuma sanuu akka ati siin malutti akka ati narraa eeydutti yoon hin salaanne yaa Rabbi keessatti Ija rahmataatiin na laali dhiifama naa godhi salaata tiyya naa guuti salaata kiyya naa qeebali jechuu bara keessatti obboleessoo laal yoo hattaa sagaraa seennellee baanu mana fincaannillee yoo fincaannee baanu rasuulli gufraanaka jechuu nu barsiise namni tokko gizee mana baatruumaa seenu mana qulqullinaa gizee seenu Allaahum bismillaah Allaahumma inni a'uudhu bika minal khubthi wal khabaa'ith jettee seenta Bismillah yaa rabbii maqaa keetin Allahumma yaa Allah hoo innii anin kuni a'uudhu bika sittin maganfadha siinin tikfama yaa rabbi siinin tikfama na tiisi jetta minal khubthi wal khabaa'ith sheyxaana jinnii kormaatii fi dhaltuutirraa yaa Rabbi sittin maganfadha. Sheyxaana kormaatii fi sheyxaana dhaltuutirraa, sheyxaana dhiiraatii fi sheyxaana dhalaarraa yaa Rabbi sittin maganfadha jettee mana qulqullinaa bitaan seenta miila bitaatiin. Hogguu sagaraa seentee. Fincaantee waan haajaa baatu baatee baatu mirgaan gad baate. Hogguu mirgaan baatu maal jechuudha Rasuulli nu barsiise? Ghufraanak! Yaa Rabbi naaf araarami jechuu. Yaa Rabbi dilii tiyya irraa na dabe jechuu. Badiin ati balleessite hin jiru mana qulqullinaa seentee haajaa tee baatee baate. Hatta hagasuma laal ulamaa maal jaan hagasuma mana qulqullinaa seente achi keessatti quraanan qaraatu beete achi keessatti zikriin gootu hagasuma callisiinsa ati achi keessa calliste san hagasuma ati haajaa baate san rabbi irraa xiqqoo heewasamte san rasulii rabbii dhiifama rabbii gaafatan duuba yaa ummatal islaam Kanallee karaa nu garsiisee Rasuulli nu barsiise jechuu. Kanaaf nuti hundinuu araaram Rabbiitirraa hin duroomnu. Kheyrii hojjattuus ummanni nu dura dabre Nabi Ibraahiimii fi Ismaa'iil aleyhi salaatu wassalaam aleyhi maal ja'an?

Ibraahiimii fi aleyhi salaatu wa salaam Ismaa'iililleen Rabbii isaanitti harka ol qabanii, Rabbanaa taqabbal minnaa, Yaa Rabbii nuuf awwaadhuu nuu qeebali, nurraa jaaladhu. Hojii hojjanne tana Yaa Rabbii sii jecha hojjachuu keenya, siif qulqulleeysuu keenya suma qofaatu beeka. Yaa Rabbi sii jecha jaalala keetiif barbaada. Rahmata kee barbaada isiin hojiin teenya sun saniif jecha ha taatu yaa rabbi nuuf araarami yaa yaa rabbi nuu qeebali yaa atiin dhagehaadha ag akkaan argaadha yaa san qofaa miti ummatal islaam namni gaarii hojjateef hoggayyuu ani gaariirraan jira je'ee if amanee taa'uu hin dandahu namni if amanu nama rabbiitti hin amanin qofa namni rabbii dhugoomsu Guyyaa kana Rabbi irraa qeebala Rabbuma qofaatu beeka. Hoggayyuu kajeella irratti waan daliinu Rabbi rahmata Rabbi kajeela, azaaba Rabbi sodaata, haala sanii Rabbi gabbarra. Waan biraa dhiisi hajjii guddoo san ta yoo gartee ati qulqulleeysitee Rabbiif jecha hojjatte

Gabroottan Rabbii ummanni kiyya irraa dhangala'an san irraa ge'eema achi irraa kan dhangalaawa jechuun achii eega Muzdalifaa bulte booda Rabbii kee guddisaa, Rabbii kee faarsaa, dhiifama Rabbii ha, min, wastaghfirullaha je Rabbiin dhiifama Rabbii keessan illee gaafadhaa yaa Allahu Akbar. Hogguu achi gad dhangalaatan hogguu gartee Muzdalifarra akkasitti gad dhangalaatan

Ta dhoysine ta mullisne ta beekhaa ta wallaalaan dalayne yaa rabbi nuf ararami yaa rabbi dilii nuti ifi beynuu fi ta nuti ifi hin beyne yaa rabbi nuf ararami haala akkas jettaniin rabbii keessaniif rabbii guddisaa rabbii qulqulleeysaa bakka namni irraa dhangala'u san irraa dhangala'aa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummatal islaam hattaa hojii hajjii keessatti illee rabbiin araarama kiyya barbaadaa nuun jee duba. Yaa ummatal islaam khaatimaa teenya rabbi nu haa bareechu duba duba arraan tana aayata tokko jalatti gaaddiseefachuu barbaada yaa nama cubbuun isaa yaa nama diliin isaa yaa nama yakki isaa qeensarraa ilaa matatti isa guute yaa nama gartee osoo zinaa zaleeydu zinaan qaama sii tahe Yaa nama farshoo dhuguun qaama sii taate. Yaa nama gartee qumaara taphachuun qaama siif taate. Yaa nama hamachuun qaama siif taate, jiruu sii taate. Yaa nama hamachuun siif dalagaa taatee damooza siif taate. Yaa nama walitti duruun hojii tee taatee hojii sheyxaanaatiif abbaa taate. Yaa nama gartee jaarsaa fi jaartii addaan diiguun hojii tee taate. Yaa nama gartee salaata irraa rafuun hojii tee taate. Yaa nama gartee mana zinaa dalaguun hojii tee taate. Yaa nama gartee maallaqaan zinaa dalaguun hojii tee taate. Yaa nama gartee salaata Rabbiiti irraa if dagate. Yaa nama soomanuu irraa if dagate. Yaa nama Rabbumaahu hin yaadatiin dila irraa. Yaa nama gartee muslimaa fi kaafira ta'uun keetilleen siif addaan bahuu dadhabe. Yaa nama badiin isaa agartee isa liqimsite abshir abshir rabbii rahmanni isaa ballaa qabda hojiin badiin tee suni daran si deeydee badii san keessa sin kuchiisini rabbi rahmata sii godhu qabda rabbii akka kiyyaa fi akka keetitti rahmanni isaa dhiphaataa fi xiqqaataa fi dhiphaataa hin tahin qabda Rabbii isa gartee anaa fi atirra haadhaa fi abbaa keenyarra rahmata sii godhu irra si jaalatu qabda. Yaa nama diliin isaa guddattee samii ol dhaqqabde. Yaa nama diliin isaa guddattee duumeessarra guddatte. Rahmata Rabbiitirra diliin tee hin guddanne duuba. Rahmata Rabbiitu irra guddaadha dilii teetirra duuba. Garaa murattee Rabbiin naaf hin araaramu jettee dilii san keessatti hin hafin duba. Rahmanni Rabbii ilaalcha keetirra guddaadha. Rahmanni Rabbii haasawa kiyyaa fi keetirra guddaadha. Rahmanni Rabbii haala anaa fi ati itti yaannurra guddaadha. Dilii Rabbiin ati daangaa itti tarkaanfattee fi rahmata Rabbii yoo walqixa goote, rahmata Rabbii, araarama santu tu irra guddaadha. Yaa nama diliin qaama isaaf taate, yaa nama nama arrabsuun isaaf jiruu jireenya qabeenya isaaf taate, abshir arra irraa maahii siif haa taatu, tan dabarte galaanni haa fudhatu, Dilii tee Rabbiin siif araaramaati. Guyyaa arraan tanarraa amatni haareyni arraan tana kunnoo jalqabamee jira. Amata dabare san guutuu waan ati balleeysiste yoo haqa namaa taate haqa namaa deebiisi. Yoo gurra namaa balleeysite dhiifama gaafadhu. Yoo waan namaa saamte qabeenya namaa san deebisi. Sanii achitti yoo farshoo dhuguu taate, yoo zinaa dalaguu taate, yoo salaata dhiisuu taate, yoo soomana dhiisuu taate, osoo duuti sitti hin dhufne hiree qabdaatii arraan tana hiree sanirraa fayyadamadhu, qooda fudhadhu. Osoo duuti sitti hin dhufne. Rahmanni Rabbii bal'aadha. Ummatal islaam Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa oduu takkaan isin hima oduu dheengaddaa gurbaa tokko hajjii keessatti du'e gurbaan sun warra minisoottaati warra Ameerikaa kanaati duba nama namni isa tuffataa ture duba nama namni badiidhaan isa beekaa ture duba nama gartee jaartiin isaa irraa hiraaraa turte duba Nama familiin maatiileen irraa hiraaraa ture duuba. Nama san qofaa miti daangaa Rabbii tarkaanfatee wallisaa ture duuba. Laa ilaaha illallah. Beeytanii haala inni itti du'e duuba Rabbi khaatimaa isa bareecha duuba. Nama wallisaa ture. Nama jaartii cinqaa ture. Nama haqa jaartii guutaa hin turre. Haadha manaa isaa azaa godhaa ture. Namni wallisu. Kha daangaa Rabbii tarkaanfate. Kha salaatan salaanne. Rabbiin guba gabricha Rabbii gizee isaaf araaramuu barbaadu Rabbiin fuudhee hajjii isa geesse duuba. Allah Allah. Minisootaa tanarraa fuudhee barana hajjii beeytii Rabbii isa dhaabe duuba. Hogguu khaatimaa Rabbii nama bareechu. Hadiisa Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam ja'u yaadadhu. Nama gartee umrii isaa salaataa fi salawaataa fi soomana irra jiru ka gaafa du'uu deemu badii dalagee du'u ka Rabbiin khaatimaa isa balleessuu jira jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ilma namarraa nama gartee addunyaa tanarratti irra sharrii namaa irra badaa namaa ta'ee gaafa du'uu deemu Rabbi torbaan takkaa fi lama keessatti isa qacelchee Rabbiin irraa toobaa isaa qeebalee Rabbiin khaatimaa isa bareechuu jira jedhu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Gurbaan kuni hiiri akkasii qunnamemi duba. Gurbaa dargaggeessa ilmaan lama sadii qabu jaartii Minnesota keessaa qabu warra Minnesota ti. Dhaggeefadhu guuri gurraa fudhadhu duba. Rabbi khaatimaa isa bareeche duba. Nama hin tuffatina. Nama hin tuffatina. Namni gizee masgida dhufu yoo wallisaa turees, yoo farshoo dhugaa turees, yoo bakka hamaa beeytees arra essaa masgida dhufte namaan hin jeeyina ummatal islaam. Masgiidni keetii miti, ka isaatii miti, ka baqattoota warra Rabbitti baqatee hundaati. Isteeshina gartee iimaanaati. Isteeshina taqwaati. Walii gallaa mii? Iddoo iimaana irraa oomishatani, iddoo iimaana irraa ittiin fudhatani. Nama hin tuffatina ummatal islaam. Anaa si dura taa'ee hadiisa sitti himu kana atii mana keessa teessee na dhaggeeffachaa jirtu. Siitu narra caalaa dha ani kajeela duwaa. Ani masgiida keessa jiraadheef, uffata kana uffadheef, areeda kana gab dheereffadheef, kofiyyaa uffadheef, waaniin siin caalu takka illee hin qabu, Rabbi qofaatu beeka. Dubbiin as keessa ummatal islaam. Anaan as taa'ee sitti haasawu kuni, anaan amma masgiida keessa jiru kuni, Yoo niyyaan tiyya toluu baatte, wannumaan an taa'ee si dubbadhu kun anatti dilii taati. Yoo Rabbumaaf sitti haasa'uu baadhe. Qissaa siifin fixa, gurbaan Minisottaa kuni ka hajjii dhaqe kuni khaatima Rabbi isa bareechu akkamitti du'e beektaa? Hajjii baranaa tana, bara 2019, Hijraa, booda amata Islaamaa 1440 hajjii tana keessatti hajjii isii guutuu raawwatee fixee haadha manaa isaa haadha isii waliin hajjii dhaqe gurbaan kun haadha manaa isaa haadha isii soddaa isaa jechuu haadha isaati almost isii waliin hajjii dhaqee guyyaa tokko inumaa jaarsa kana an dadhabee narraa hiikaa jettee Haati intalaatii fi intaltilleen na dhufan duuba masgida kanatti. Jaarsa kanaan walii galuu dadhabee narraa amma hiikaadhaa jettee masgida kana na dhufte duuba. Rabbiin isuma isiin akkas jettee irraa yooyaataa turte san Rabbi qaceelcheefi. Rabbi amantii isaa tana gartee isa qabsiisee karaa Islaamaa qulqulluu kanatti isa deebisee Wallee sanillee dhiisee toobatee gurbaan asii haadha warra isaa fuudhee hajjii geesse duba. Waliin hajjii dhaqanii hajjii waan barbaachisu hunda fixatanii raawwatanii guyyaa hajjii fixatan booda gurbaan tasa lafaa ka'eetuma mee achiin deema jee osoo deemu gufatee lafa kufe. Xiqqashuma gufatee jaan duba. Sababuma Rabbiin isa fudhachuuf sababa godhe malee akkanatti is fudhachuu numa danda'a. Ruuhiin isaa achitti irraa baate duwwaa. Dachii qulqullooytuu, jaalatamtuu, faarfamtuu, bareedduu taate san keessatti. Haala isaa gama Rabbii deebi'ee, Rabbii isaa dhiifama gaafatee, Rabbii isatti booyee, araarama Rabbii isaa Rabbi irraa kadhatee, inshaa Allah galatni isaa jannatuma jennee isaaf kadhanna, isaafillee hawwina. Namni beeytii Rabbii xawaafee ziyaaraa beeytii Rabbii godhee hajjii akka Rabbiin irraa jaalatutti godhee qulqulleeysee Rabbummaaf qulqulleeyse yoo san booda du'e wallaahi milkii guddaa. If hin ajjeesnu yoo Rabbiin hiree san sii kanne maalif akka nama haati irra si deeysetti qulqullutti deebiteeti duute jechu osoo dilitti hin deebi'in. Yoo hajjiin tee hajjan mabruur taate, hajjii qulqullooytuu ta keessatti nama arrabsuun hin jirre, ta keessatti nama xiqqeessuun hin jirre yoo taate hajjiin tee sun, Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa haala sii dilii tee guututti siif araarameen, haala Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dilii tee sii dhiiseen gama Rabbii deebite jechuudha. Gurbaan sun gurbaan wallisu san haala saniin Rabbiin isa fudhate duuba. Yaa nama haasoo kiyya dhagayaa jirtu. Nama hin tuffatin. Ati masgiida dheyxeef obboleeytiin tee yoo masgiida dhufuu baatte ati isirra gaarii if hin sahin. Ati rahmata Rabbiitiin qaceltee masgiida dhuftee malee ifii keetiif if hin qacelchine. Ati rahmata Rabbiitiin qaceltee hijaaba uffattee malee ifii keetiif qaceltee hijaaba hin uffanne. Qaceelloomminni kennaa Rabbiiti. Rabbiitu nama qaceelcha. Rabbiitu karaa haqaatii fi karaa dogoggoraatiis nama qabsiisa. Rabbiin nu laaluu fi nu mokkoruu fi walii gallaami Rabbi kaatimaa nu haa bareechu. Duuba waan jechuu barbaadu ummata keenya yoo Rabbiin nama kaleessa wallisaa ture yoo kaleessa nama haadha manaa isaa cinqaa ture Rabbiin araarameefii arraan tana rahmata godheefii qaceelchee beeytii isaa san geeysee qulqulleeysee Rabbii ka fudhatuu danda'u yoo ta'e atilleen arraan tana hiree qabda ati if jijjiiri duba yaadadhu intaloo takka banii Israa'el ta Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nuuf hime intala gumnaan beekamtu zinaa godhuudhaan beekamtu Zinaa godhuu qofa bira dabartee zinaa gootu san irratti horii fudhachaa turte duba. Rasuulli intalaun banii Israa'iil tun ta zinaa godhaa turte tun yoo dubbatu zamana dur keessatti intala takkaa ture jedhe Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Intala dhiira gandaa tuyi wajji hunda horii irraa fudhattee waliin raftu malee zinaa gootu malee horii fudhattu malee hin jiraattu jedhan duba. Intalti tun hojiin isii hojii saqacaanummaa zinaa dalaguu afaan adaba hin qabneen afaan badaadhaan asirratti illee maqaa san isinii dha'uun barbaadu. Naam. Hadiisa kana isinii fixeetiin asuma irratti gabaabadha maaliif sa'aan teenyas dhumaa jirti. Baaba toobaa kana rahmata rabbiitirraa hin muretinaa jaa guyyaa biraa bal'isnee itti deebina. Qissaan intaloo tanaa gaaf tokko osoo karaa deemtu isiin bishaan dhoobattee eela tokko keessa gad buutee bishaan isii dhuydu eega bishaan dhuydee raawwattee ol baate saricha tokko agarte ka arraba isaa rarraasee dheebuun isa ajjeesaa jirtu. Eega ofii bishaan dhuydee booda dhaggeeffadhu bishaan dhuydee kana isaafillee rahmata gootee du'u jira saricha kana du'arraa oolchuun qaba jettee maal goote bishaan isaafillee qalqaloo takkaa immoo kophee qabdu takkaa immoo kiisha harkaa qabdu jaan takkaa immoo uffata isii kana walitti hiitee waliigallaa miti shaashii tahee uffata isiin qabdu Bishaan itti nayxee mormatti ifiitee eela san ol baatee saricha san bishaan kanniteefii obaaste jaan duuba. Saricha dheebuu keessa arraba baasee du'aa deemu du'arraa oolchite duuba. Rahmata isiin sarichaa goote santu sababaa isiin du'arraa saree oolchiteef Lala ilma namaatii miti. Sareedha du'arraa olchite. Sareetti tola olte. Sareedhaaf rahmata goote. Ilma namaatii miti bineensa sareeni. Bineensaaf rahmata isiin goote. Bineensaaf tola isiin olte. Bineensaaf garaa isiin ballatte. Naateef santuutu araarama Rabbii cubbuu isiin zinaa dila'arraa goote. Dhiira meeqa ka lakkoofsa hin qabne waliin isiin rafaa taate. Waliin rafuu qofaa miti maallaqa haraamiin jiruu jireenya isii ijaaraa turte. Zinaa qofa dalaydee hin dhaabbanne. Zinaa dalaydu san horiirra fudhattee qabeenya saniin qaama isiitillee, qaama isii, uffata isii, nyaata isii, jiruu jireenya isii jiraachisaa turte duwwaa. Badii lama. Haraam nyaatti haraamiin qananiiti. Rabbiin isii saniif rahmata godhee araarame sababaa isiin sareedhaaf tola oolte duba. Obboleessoo Rabbii sareedhaaf ati yoo tola oolte rahmata sii godhu anaa fi ati tola walii ooluudhaaf Rabbiin rahmata nuuf hin godhu si fakkaate. Yoo anaa fi ati bineensaaf tola oollee Rabbii rahmata nuu godhu osoo qabnu. Nuti walitti tola ooluudhaaf Rabbiin rahmata nuuf hin godhu? Wallaahi siif godha duba. Wallaahi siif godha. Yaa obboleetii Islaamaa, yaa obboleessa Islaamaa, yaa qerroo, yaa qarree, yaa dardara, yaa shamarran, yaa dubra keenya, yaa hawwoon, yaa sheekkootii, yaa ulamaa, yaa darasaa, yaa dargaggeessa, Yaa dalagataa, yaa beekaa, yaa jabaa, yaa laafaa. Diliin tee, diliin tee Rabbiin naaf hin araaramu jettee dilii hojjachaa jirtu san itti hin fuufin. Rahmata Rabbiitirraa garaa muratin, araaramni Rabbii ilaalcha keeti irra guddaa. Araaramni Rabbii harka Rabbii jira. Rahmanni Rabbi harka Rabbii jira. Anaa miti ka warra jannataa sin ja'u. Anaa miti ka warra azaaba. Aniu bakkaan jiru hin beeku. Bakka Rabbi na dhaabu hin beeku. Haalaan itti du'u deemu hin beeku. Khaatimaa Rabbi si haa bareechu. Guyyaa kanarraa eegali. Amata haaree kana niyyadhu. Niyyaa tee Rabbiif qulqulleessi. Gama Rabbii deebi'i, jilbifadhuu taa'i, harka kee Rabbitti ol qabi, Yaa Rabbi! Dilii tiyya tanin dhoysees, tanin mul'isees, tanin beekaa hojjadhees, tanin wallaalan hojjadhees, xiqqoo fi guddoo isii, Allaahumma yaa Rabbi naaf ararami je'i. Du'aa'ii guddoo yoo ati isii kadhatte Rabbiin keessatti siif araramu, du'aa'ii tanallee narraa qabadhu duba.

Jedhiiti Rabbii keetitti waywaadhu. Afaan beeytun Afaan Oromootiin kadhadhu. Afaan beeytun Afaan Tigreetiin kadhadhu. Afaan beeytun Afaan Amaaraatiin kadhadhu. Afaan beeytun Afaan gartee Chaayinaatiin kadhadhu. Afaan hunda eenyu uume? Rabbiitu uume. Afaan hundinuu kan Rabbiiti subhaanahu wa ta'aala. Afaan ati Rabbii kadhachuu beeytun kadhadhu taa'i. Booyi yaa rabbii an if jijjiiruun barbaada kunno arrarraa muradhe na hamtuurraa gaaritti naa jijjiiri xiqqeenyarraa guddinan naa jijjiiri wallaalummarraa beekumsan naa jijjiiri ja'i rabbii kee kadhadhu diliin ati keessa jirtu immoo farshoon ati keessa jirtu immoo zinaan ati keessa jirtu immoo qumaarri ati keessa jirtu immoo wallisummaan ati keessa jirtu wallee kumaantamilee wallisi barbaaddu farshoo kumaantamilee dhugi dabre amma dura feetu ammaan dura Rabbittillee kafari arrarraa eegaltee Rabbitti hin kafriin arrarraa eegaltee zinaan dalagiin arrarraa eegaltee farshoon dhugiin arrarraa eegaltee qumaaran tabatiin arrarraa eegaltee naman arrabsiin arrarraa eegaltee naman miidhiin tan dabarte Rabbi sii araarama arraan tana if jijjiiri sakandii tana booda du'uu malta eda intala takkaa nurraa du'e eksidanaan asitti Minnesota tana keessatti Rabbi araaramuuf intala dalagaa warrii dalagaa jirti je'ee dalagatti qoqabu Halkan edaa gizee galtu dalagarraa kunnoo makiinaan isi dhooytee isi ajjeeste aksidanaan intala xiqqoo amata digdamii ftii wahiiti intala muslimaa hijaba qabdu dalagaadhaaf baatee laal huccuu ati uffatte namni duutee huccuu san sirraa baasa makiinaa ati ifif hulaa ifitti cuftee seente duutee namni hulaa san cabsee si keessaa si baasa anaa fi ati nama akkasiiti sa'atti duunu hin beeynu

Allaahan subhaanahu wa ta'aalaa Rasuulli Rabbii odeessee, Inna Allaaha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yabsuxu yadahu ni diriirsa harka isaa, harka isaan male san Rabbiin ni diriirsaaya. Rabbiin harka isaan male san diriirsee akkana banee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka isaan malutti Bil-leyli halkan halkanirraa halkan keessatti Rabbiin harka isaa banee, diriirsee, rahmata Isaatiin maal jedha Rabbiin? Liyatuuba musii'u nahaar. Isa gartee guyyaa keessatti Rabbii isaa subhaanahu wa ta'aalaa daangaa Rabbii cabse san hamtuu dalagaa oole san, isa halkan guyyaa guutuu badii Rabbii, waan Rabbiin hin jaalatin dubbate, waan Rabbiin hin jaalatin dalage san, halkan keessatti isaaf araaramuuf Rabbiin harka isaa banee rahmata isaatiin, mee eessa jira gabrichi kiyya ka natti dilaawe san, isaafin araarama je'ee, Rabbiin harka rahmata isaa san, harka isaan malu san Rabbiin diriirsee banaa ja'a Rabbiin subhaan, Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam.

Isa guyyaa miti halkan keessa illee dilaawe saniif, isa badii halkan keessa hojjataa bulu saniif, isa halkan keessa farshoo dhugaa bulu saniif, isa halkan keessa nama hamataa bulu saniif, isa halkan keessa maatii isaa dararaa bulu saniif, isa halkan keessa ollaa isaa rakkaa bulu saniif, yoo inni gama Rabbii deebi'e, Yoo inni araarama Rabbirra barbaade, yoo cubbuu hojjate san cubbuttii beekee Rabbii naaf araaramu jira, arrarraa eegalee cubbuu san lakkise, dilii san lakkise je'ee gama Rabbii yoo deebi'e, Rabbii dhugaadhaan tokko ta'ee haqaan gabbaramaa ta'e kanaaf araaramu jira je'ee gama Rabbii yoo deebi'e, Rabbiin isaaf araaramu malee hin tane ja'a. Rabbiin halkaniis harka isaa bal'aa baneeti rahmata isaatiin, guyyaa keessattiis harka isaa bal'aa rahmata isaa san banee mee eessa jira ha gartee halkan keessatti dilaawe hal, guyyaadha Rabbi araaramaaf. Kan guyyaa keessatti dilaawe halkan keessatti Rabbiin harka isaa diriirsee isaaf araaramu duba Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Hattaa taxlu'a ashamsu hamma gartee jee Rasuuli sallallahu alayhi wa sallam aduun bahuu dhihaattutti jechuu. Hamma aduun bahu duratti osoo aduun tuni hin bahin min maghribihaa dhihaa isiitirraa haga isiin hin bahin. Amma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam aduun dhihaan bahuu eegallaan qiyaamaan dhufte. Akkana jechuun osoo qiyaamaan hin dhufne aduun eessaan baati bahaan baati dhihaan seenti. Gaafa aduun dhihaan bahuu jalqabde qiyaamaan nurra dhaabbatte. Gaafas araaramni nuufillee hin jiru jechuudha. Osoo araaramni Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa balbalti Rabbii nutti hin cufamne arraan tana gama Rabbii haa deebinu. Rabbiin rahmanni isaa dilii teenyarra gurguddaa. Dilii teenyarra rahmata Rabbiitu irra bal'aa. Namni ati dilooytee jirta jalloodha, jallataadha ati deem masgidaa baqadhu ati namni isin jedhu ofiifuu akkatti du'uun beeku. Ta namaa dhageessee mana Rabbii irraa hin baqatin. Qalbii namni mooraalii si cabsee hamilee si cabsee badii daran itti hin fuufin. Hadaraa hadaraa. Rabbiin si jaalata gizee Rabbitti deebitu. Rabbiin inumaa nama masjida keessa salaatee toobatee wanni je'e irraa ati ka arraan tana gara Rabbii irra deebite kana si irra jaalata Rabbiin. Inna Allaaha yuhibbu tawwaabiin. Gama ummata gama Rabbii nama deebi'e Rabbiin akkaan jaalata. Yuhibba ni jaalata Rabbiin. Rabbiin Anaa fi atirra nama gartee ilmoo haatii ilmoon irraa dhabamtee waywaattee ilmoo san gizee garte gammaddu wallahi sanii ol rabbiin irra sii gammada ati gama rabbii deebi'uun rabbi akkasii qabda rabbii kunno siif hin araarama sin je'u qabda hadisa biraa keessatti man taaba qabla an taxlu'a muslimtu odeeyse ammas hadiisa abi hureeraan odeeyse kana keessatti rasuulii sala salama man taaba namni toobate jee qabla an taxluca aduun bahuun duratti an taxluca shamsu aduun bahuun duratti min magribihaa seensa isiitirraa aduun bahuun duratti taaba allaahu calayhi rabbiin isaaf araramaya nama osoo aduun seensaan hin bahin Aduun seensaan osoo hin bahin jechuu. Aduun bakka isiin seentuun achiin bahuu osoo hin jalqabin dura nama gama Rabbii deebi'ee toobateef Rabbiin wallaahi isaaf araarama jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam riwaaya Muslimi. Inna Allaha azza wa jal hadisa Abd- Abdurrahman Abdullah ibn Amr ibn Khattab odeesse keessatti radiyallahu anhuma ani nabii sallallahu alaihi wasallam inna Allaha Rabbiin subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ja- Rabbiin guddatee jabaate ta, yaqbalu, ni qeebala, ni fudhata, tawbata al-abdi, araarama tawbaa gartee deebinsa gama Rabbii gabrichi Rabbii deebi'ee Rabbii subhaanahu wa ta'aala araaramaa yoo kadhate Rabbi irraa qeebala maa lam yugharghir haala gartee kokkee isaa kokkeen isaa gartee sakraanni itti hin dhufin jechuu Haala lubbuun isaa kokkee hin gahin, haala gartee duuti itti hin dhufiniin, haala inni gartee du'utti hin dhihaatiniin, haala sakraatni itti hin dhufiniin. Walii gallaa miti? Osoo duuti sitti hin dhufne, osoo sakraatni sitti hin dhufne, san dura yoo gama Rabbii deebitee toobatte, wallaahi Rabbi siif araarama. Ummatal Islaam! Garaa Rabbii, rahmata Rabbii irraa garaa hin muratinaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aala anaa fi atirra rahmanni isaa guddaadha. Dilii teenyarralee guddaa. Ikhwaanii fillaah gama Rabbii haa deebinu. Ikhwaanii fillaah gama Rabbii haa deebinu. Osoo seensaan aduun hin bahin, osoo kokkee nun gahin ikhwaanii fillaah. Badii feete qabaadhu. Badii feete qabaadhu wallaahi Rabbi sii araarama.

Feetu qumaara dalagi, feetu farshoo dhugi, feetu zinaa dalagi, feetu gartee mana mana ribaa qabaadhu, ribaa nyaadhu, guddisi, waan feete qabaadhu dhiisi arra badii san dhiisi arra gama Rabbii deebinaan wallahi Rabbi siif araarama. Guyyaa arraan tanarraa jalqabiitii if jijjiiri Rabbi si haa jijjiiru inshaa Allah. Yaa Rabbi nuf araarami. Dilii teenya xiqqoos guddoos.

Yaa rabbi waan dilii tahe irraa nu fageeysi yaa rabbi dilii nutti jabeeysi kheyrii nu laaffisi dilii hojjachuu yaa rabbi akka gaara nama ol bahutti nutti ulfeeysi dilii hojjachuu kheyrii hojjachuu immoo akkuma nama bishaan dhugutti nu laafisi yaa rabbi yaa rabbi sanii gaditti illee nu laafisi yaa rabbi kheyrii hojjachuu yaa rabbi nuuf araarami if nu yaadachiisi if nu beeysisi yaa rabbi gama kee nu deebisi yaa rabbi yaa rabbi dilii teenya xiqqoos guddoos nuuf araarami